Inselmilkom u nilqakom għal dan il-webinar. Dan huwa t-tieni webinar f'sensiela li qegħdin nagħmlu bħalissa organizzata minn newsbook.com.mt bħala parti mill-proġett Ewropew għall-Għaqda illi huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Din il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija eżerċizzju li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tieħu stokk tal-pożizzjoni li qiegħda fiha bħalissa u fejn tixtieq, jew aħjar iċ-ċittadini tagħha jixtiequ, illi jiżviluppaw fil-ġejjieni. Hija politika fis-sens ta' żvilupp, mhux fis-sens ta' politika barranija, pereżempju, ta' relazzjonijiet bejn pajjiżi, imma hija politika interna tal-Unjoni Ewropea biex wieħed jara l-ċittadini fejn qegħdin jaspiraw, x'livell ta' ħajja qegħdin jaspiraw għalih, x'inhuma x-xewqat tagħhom, x'mhumiex ix-xewqat tagħhom. Għax xi kultant, kif nafu, jista' jkun hemm dissonanza, jiġifieri nuqqas ta' qbil, bejn dak li jaħsbu l-politiċi jew dak li jifhmu l-politiċi li jridu n-nies u dak li fil-fatt iridu n-nies. Hu dan l-eżerċizzju li qed jagħmel newsbook.com.mt f'isem il-Konferenza għall-Futur tal-Ewropa huwa parti minn dan l-eżerċizzju. Huwa eżerċizzju ta' smigħ ta' opinjonijiet ta' żvilupp fejn il-pubbliku jew nies li huma midħla f'oqsma partikolari jistgħu jagħtu l-fehmiet tagħhom dwar dak li huwa importanti. X-xahar li għadda kif taf Kif tafu tkellimna dwar il-bidla fil-klima u kien hemm ħafna anki proposti interessanti dwar dak li jista' jiġri bħala bidla fil-klima. Dan ix-xahar ħadna aspett ieħor illi huwa importanti ħafna, mhux biss għall-Maltin iżda għal kulħadd imma bil-Malti aħna ngħidu illi l-aqwa ġid huwa s-saħħa, hija s-saħħa. U fil-fatti f'dan il-webinar se nitkellmu dwar il-qasam tas-saħħa. Il-qasam tas-saħħa huwa li tmur tara t-tabib tiegħek hawn Malta u mbagħad aħna mmorru step ikbar, jiġifieri mhux biss jekk jaqbdek riħ tmur għand it-tabib imma tmur għand speċjalista direttament, lanqas tgħid ħa nieħu t-triq tan-nofs l-ewwel immur għand il-GP mbagħad immur għal speċjalist, aħna nagħxquha mal-ewwel. Hekk qed nagħmlu qed nagħmlu sew qegħdin nagħmlu użu tajjeb mill-professjonijiet mediċi kollha li hemm jew hemm ċerta professjonijiet li forsi nistgħu nużawhom aħjar biex ikunu jistgħu jagħtu kontribut huma wkoll aħjar fil-qasam tas-saħħa u anke ċerta forsi dewmien eh, li jkun hemm ċerta bnadi fil-qasam tas-saħħa jista' jittaffa bl-użu aħjar ta' riżorsi li jkollna. Għandna panel wiesa'. Għandna panel ta' nies illi huma professjonisti fil-qasam, nies illi huma professjonisti f'oqsma illi għandhom x'jaqsmu mas-saħħa u nies ukoll illi il-qasam tas-saħħa eh, użawh missewh bidejhom u għaddew minn ċerta minn ċerta fażijiet. Magħna l-ewwel persuna li ser nistieden biex titkellem f'dan il-webinar hija Dr. Mariella Borg Buontempo li hija Konsulent għas-Saħħa Pubblika. Issa kelma żgħira qabel ma nidħol għal Dr. Borg Buontempo. Aħna fl-ewwel parti ta' dan il-webinar ser, ser nisimgħu ħsibijiet mingħand ir-rappreżentanti kollha li, li għandna fil-webinar. Fit-tieni parti mbagħad ikun hemm diskussjoni fejn intom ukoll tkunu tistgħu tipparteċipaw billi eh, tibatu eh, ħsibijiet idejat fuq eh, il-WhatsApp illi il-WhatsApp number illi ehm, se jkun qed jidher minnaħa tal-minnaħa tar-reġija isfel fil-screens tagħkom u tkunu tistgħu tagħtu wkoll messaġġ anki permezz ta' Facebook, permezz ta' YouTube, dawn it-tip ta' messaġġi kollha jkunu jistgħu jidħlu għandna u aħna nkunu nistgħu ngħadduhom ukoll lill-panel biex jekk ikunu punti li jkunu rilevanti ikunu jistgħu jiddiskutuhom. Dr. Mariella Borg Bontempo, konsulent tas-Saħħa Pubblika. Kieku kellek tieħu stokk bħalissa ta' kemm il-Maltin fil-fatt Huma konxji mis-saħħa tagħhom u joqogħdu attenti għas-saħħa tagħhom. Kieku kif tirrispondini? Grazzi Silvana. U l-introduzzjoni tiegħek tatni sfok tajjeb biex nibda nitkellem frankly. Għall-mistoqsija naħseb il-Maltin huma konxji tas-saħħa, però mhux dejjem jieħdu l-aħjar azzjoni li jistgħu. U però din ma ngħidx li hija t-tort tagħhom, hija tal ta' dawk li ngħidulhom id-determinants of health, jiġifieri dawn l-aħħar 10-20 sena tgħallimna ħafna x'jikkawża s-saħħa, x'inhi s-saħħa dik hi l-mistoqsija. Inti tkellimt ħafna dwar il-kura tal-mard, imma jien qed insaqsikom x'inhi s-saħħa u x'inhuma l-affarijiet li sa jikkawġunaw is-saħħa. Dawn ngħidulhom id-determinants of health u nafu ħafna iktar dwarhom, nafu li pereżempju affarijiet bħall-environment, l-ekonomija, is-social eh, kif ngħixu fis-soċjetà U issa nafu wkoll li anki affarijiet bħal industriji, dawk li ngħidulhom il-commercial determinants, jiġifieri l-affarijiet li l-kumpaniji li jipproduċu affarijiet kif jagħmlu effett kbir fuq saħħitna. Allura jien bħala Konsulenta fis-Saħħa Pubblika waħda mill-iktar affarijiet li nixtieq nara hija li l-politiċi at all levels, jiġifieri nazzjonali u internazzjonali anke fil-EU, isiru iktar aware li x'jagħmlu huma eh, sa taffettwa s-saħħa tal-pajjiżi kollha. Jiġifieri mhux il-Ministeru tas-Saħħa biss Imma dawk l-affarijiet li jagħmlu ministeri oħra, dawk l-affarijiet li jagħmlu eh, kumpaniji kbar, eh, industriji, dawn huma kollha affarijiet li sa jaffettwaw is-saħħa tagħna. U il-punt importanti huwa li Biex ikollna ekonomija b'saħħitha u l-Unjoni Ewropea primarjament iffurmat għall-ekonomija, kienet l-ewwel għan tagħha, irid ikollok poplu b'saħħtu. Avolja s-saħħa tal-poplu hija ħaġa nazzjonali, jiġifieri aħna niddeċiedu x'għandna x'nagħmlu fil-Ministeru tas-Saħħa, kif se nindirizzaw is-saħħa tal-poplu, Però affarijiet anki at the European level li jistgħu jsiru sa jkollhom impatt enormi eh, fuq saħħitna. Tajjeb, qed iddaħalni qed iddaħalni fil-ħsieb eh, meta f'inkarnazzjoni preċedenti tiegħi jiena kellix naqsam ħafna mal-ippjanar u l-ambjent u niftakar li kien hemm aspetti fejn kull ma tagħmel trid tiġġudika jekk dan jimpattax l-ambjent eh, naturali, l-ambjent ġifiri inkwantu ta' natural environment, mhux built environment. U forsi wasal iż-żmien li l-aspett politiku jevalwa f'kull liġi li ssir eh, l-aspett tas-saħħa kif se jiġi effettwat minn din il-liġi li se tagħmel jekk qed nieħu il-fema tiegħek sew. Eħe, infatti, di diġà teżisti, din ngħidulha health impact assessment. Mhm. U to a certain extent bdiet issir. Mhm. U narawha pereżempju li tidħol eh, fil-environmental impact assessment u fi strategic impact assessment. Hi xi ħaġa li ma tantx għadna ma narawx f'Malta, hija debboli ħafna. U nixtieq ħafna, jiena naħseb l-iktar punt li nixtieq nagħmel li anki at the European Union level il-health impact assessment jagħtuha iktar importanza u din mhux biss fil-liġijiet imma anki f'strateġiji li jkun hemm f'developments. Ġifieri dawk kollha jekk inti tħares lejhom mill-lat ukoll apparti mill-latijiet l-oħra ta' dan x'effett sa jkollu fuq is-saħħa, inti tinduna, all right, dan sa jkollu impact tajjeb, però sa jkollu dan l-impact ħażin, allura x'nistgħu nagħmlu biex dan l-impact ħażin fuq is-saħħa innaqqsuh. Jiġifieri jekk din issir iktar b'saħħitha mal-Ewropa kollha inkluża f'Malta, ikun hemm iktar lok li aħna nistgħu nimpruvjaw bot l-ekonomija per anki s-saħħa, il-well-being u l-ħajja u l-quality of life eh, tal-Maltin u l-Ewropew. Qed issemmi l-quality of life eh, Dr. Borg Bontempo ngħaddi għal Daniela Kalleja Bitari li eh, hija il-Chief Ops tal-Richmond Foundation. Il-qasam tas-saħħa mentali huwa l-qasam, jiena għalija jekk is-saħħa hija importanti, il-qasam tas-saħħa mentali huwa kruċjali għaliex ħafna drabi, fejn naf jiena jekk ngħatas nirrealizza li għandi hay fever, imma jekk xi ħaġa tkun qed teffettwani ħażin, mhux neċessarjament se nirrealizza f'dak il-ħin stess li, isma', I need help, għandi bżonn l-għajnuna. impacts on health semmiet Dottor Borg Bontempo min-naħa ta' Richmond Foundation. Intom taraw illi aħna bħala bħala poplu nagħtu biżejjed każ tas-saħħa mentali tagħna, aħna qisu għandna kilba biex naħdmu għax aħna poplu poplu żgħir forsi ma tantx għandna riżorsi allura eh, irridu irridu naraw kif dik il mhux il-ħobża jekk jista' jkun ħobża ta' kuljum bi ftit ġobon u naqra butir ukoll jekk jista' jkun. Ġifieri eh, da kollu jżid l-istress, aħna kemm aħna kemm aħna ehm, konxi minn mis-saħħa mentali tagħna. Grazzi Silvana. Ifem, 2022, grazzi għal-pandemija, ġifir naraw naqra silver lining tal-pandemija, in-nies huma aktar aware tas-saħħa mentali tagħhom. Importanti naħseb li narfu li is-saħħa mentali jew is-saħħa fiżika huma l-istess ħaġa fis-sens li inti ma tistax tkun mentalment b'saħħtek jekk m'intix fiżikament b'saħħtek u bil-kontra għax moħħok qiegħed ġo ġismek u aħna ġifieri eh, tul is-snin qisna separajnihom aħna daw ġifieri saħħa mentali u s-saħħa fiżika. Il-verità hija li huma aħna ġisem wieħed għandna moħħu moħħna qiegħed ġo fih u rridu naħsbu hekk. Kemm aħna konxi, jekk inti tara surveys ta' ħames snin ilu, ġviri before COVID, BC qed ngħidlu jiena before COVID, eh, tara li il-Maltin 47% tal-Maltin jekk għandhom problema ta' saħħa mentali ma jagħrfuhiex, kienu ma jagħrfuhiex u kienu wkoll ma jafux fejn se jħabbtu rashom jekk jagħrfu li għandhom bżonn xi tip ta' għajnuna. Illum is-sitwazzjoni hija ftit differenti. Sfortunatament il-pandemija affettwat ħafna ħafna s-saħħa mentali tagħna, ġifieri globalment aħna qed ngħidu mhux qed ngħidu Malta biss. Imma aħna fuq Malta qed nitkellmu issa. U allura minn lat hemm l-awareness u n-nies qed jersqu għall-għajnuna. U n-nies qed jarfu anka fihom infushom u anka fin-nies ta' madwarhom qed jarfu s-sintomi pereżempju tal-aktar komuni li huma d-dipressjoni u l-anzjetà sewwa. Mhm. u allura tifittxu l-għajnuna qabel, speċjalment iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ huma ħafna iktar well versed fis-saħħa mentali mill-adulti li huma ġifieri middle age biex niftehmu. Xorta hemm differenza bejn il-middle age u l-adulti l-anzjani mbagħad. So hemmhekk qed narfu qed nibdew narfuha. Xi ħaġa oħra li naħseb huwa tajjeb li aħna nippuntaw lejha hija li aħna meta ngħidu l-kelma saħħa mentali l-connotation hija negattiva. Ġifieri inti meta ngħid saħħa mentali jien ma naħsibx li jiena b'saħħti mentalment li il-mental well-being tiegħi, jiena mill-ewwel naħseb ehm, mart mentali, mhm. ġifieri il-connotation hemm qiegħda. Mhm. Ehm, dik ukoll qed tinbidel ftit, jiġri aħna nirridu nitkellmu iktar fuq well-being, iktar fuq kif aħna ħan nieħdu ħsieb lil nfusna mill-lat fiżiku, mill-lat ta' l-eżerċizzju mill-lat b'modi mhm. li aħna kif għadt inti sew qabel, aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li morru tabib, laqas fil-qasam tiegħi morru psikjatra. Mhm. Dan tem steps qabel li tista' tagħmel u dik hija xi ħaġa li aħna we need to teach li irridu naslu sem. Okay. Iġifiri, waħda mis-suġġerimenti li nistgħu nagħmlu anki lill-Unjoni Ewropea hija strong campaign biex wieħed jirrealizza li hemm l-ewwel nies ħafna professjonisti x'tista' tikkonsulta mhux neċessarjament il-psikjatra. Forsi wkoll l-istigma tal-psikjatra titnaqqas, tispiċċa qatt imma titnaqqas biex niffukaw iktar fuq wellness milli fuq eh, il-health, mill-li fuq għanna mart, għanna mart mentali. Et, et, eh, et nitkellmu dwar servizzi tal-professjonisti. U ma għanna professjonist illi forsi wieħed jistaqsi imma spiżjar x'għandu x'jaqsam eh, f'din id-diskussjoni dwar kif għandek iżżomm is-saħħa. Dottor Ivan Debono huwa spiżjar, huwa farmaċista, nagħmel naqra ta' distinzjoni hawnhekk eh, bħalma għaw PhDs Eh, fil-letteratura, eccetera, għaw PhDs ukoll fil-farmaċija, allura huwa doktor mhux għax huwa tabib, imma doktor għax speċjalizzat eh, eh, korretta doktor De Bono. Korretta. Korretta, ok, tajjeb, mela. Dr. Debono, jina spiss niltaqa' ma' nies illi l-ispiżjar kważi kważi jarawh iktar bħala eh, xi ħadd li jżomm li għandu l-ħanut. Dik hija perċezzjoni korretta għax mill-ftit li tkellimna jien u inti dwar dan il-programm, l-impressjoni għalmenu li ħadd hija li l-professjoni tal-farmaċista, tal-pharmacist, hija ħafna aktar wiesa' milli tmur għand l-ispiżjar u tgħidlu tini paracetamol. Ekku, fil-fatt, għalkemm dik il-perċezzjoni għalkemm hija tpoġġi daqsxejn l-ispiżjar f'pożizzjoni fejn mhuwiex qed juri dak li fil-verità jagħmel, però ma ntihomx tort, għax dak id-nies ma ntihomx tort, għax fir-realtà inti meta tmur ġo spiżerija x'tara l-ispiżjar? Jagħti l-mediċina, forsi xi kultant jagħti xi parir, u allura dik il-perċezzjoni mingħajr ma jrid dak li jkun ikollu dik it-tip ta' perċezzjoni. Biss ikun hemm ħafna dak li ngħidulu eh, seamless care għaddejja, anki waqt sempliċement li inti tara riċetta eh, u tagħti il-mediċina, inti qed tara jekk tkun fil-komunità speċjalment u taf il-klijenti u l-pazjenti tiegħek tkun taf x'mediċini jieħdu pereżempju, inti tkun qed tagħmel seamless care li tara li dik Il-mediċina ma tinterektjax ma' mediċini oħra, li d-dożi huma dożi li l-pazjent huma in line mal-età tiegħu pereżempju. So, apparti minn hekk, ix-xogħol tal-ispiżjar dejjem ngħidu jiddependi fejn tkun qed tarah jopera. Jekk inti pereżempju għandek spiżjar jaħdem fil-qasam regolatorju, dan ma tantx se tarah, però Ix-xogħol li qed jagħmel iqiegħed hemm. Jekk qed jaħdem fil-qasam ta' sptar, pereżempju, għandek għandek diversi tip ta' xogħlijiet li jkunu jkun qed jagħmel. Ok, ġifiri, Dr. Debono, jina, ħansaqsik xi ħaġa li forsi hija parallela ma' dik li staqsejt il-Dr. Borg Bontempo. Jina nista' niġi allura nista' mmur nassumi li dejjem immur regolari għand l-istess spiżjar. Sewwa li toqgħod tbiddel l-ispiżjara mhux lanqas jaqbillek. Nista' nitolbu pereżempju parir mediku, nista' nitolbu dijanjosi, nista' nitolbu isma' jiena għandi di jew eh, fejna fina, nurrek bħalma jagħmlu tfal, nurrek subajja, mhux ngħidlu kisit kif jgħidu tfal, imma eh, nista' ngħidlu xi ħaġa u jtini parir mediku jew dik hija beyond li lin mill-kompetenzi tiegħu? Jiddependi fuq ix wieħed ikun qed jitkellem. Hemm ċertu minor illnesses li huma protocol driven eh, ngħidulhom fil-qasam tal-mediċina. Allura hemmhekk wieħed jista' jagħti parir fuqhom naturalment imma biex tagħmel djanjożi ta' ċertu kundizzjonijiet iktar serju naturalment imbagħad inti titmur għand tabib. Meta qed protokoll ġifieri xi tfisser? Wieħed irid joqgħod wieħed irid joqgħod joqgħod attent imbagħad u parti mill-kompetenza tal-ispiżjar huwa illi jirreferi meta hemm bżonn illi jirreferi. U meta qed tgħid protokoll driven xi tfisser? Protokoll driven iġifieri inti ikollok ċertu sinjali speċifiċi illi illi jistgħu jindikawlek biċ-ċar mhm. il-kundizzjoni xini. Ok. Ġifieri. Mhm. Per eżempju għandek riħ. Korrett jew le? Għandek riħ, għandek. Ma nafx, ngħidlek qed nistaqsi kif nifhem jien. Ħabboġġu hekk, eħe. U jistaw jistaw ikunu per eżempju kondizjonijiet fejna fin, eh, minor illnesses fil-ġilda per eżempju, jew inkella Mhm. Per eżempju, diarrea, dardir, per eżempju, eccetera. Sewa, all right. Eh, sa aspetti ieħor li tkellimna dwaru u referew għalih il-kellima kollha sissa huwa eh, l-istil, l-istil ta' ħajja. Dak li Dr. Borg Bontempo tkellmet bħala id-determinants of health, illi wieħed irid joqgħod attent kif kif jgħix u jgħix bl-aħjar mod illi jista'. Magħna għandna lin-nutrition therapist li hija wkoll rappreżentanta tal-Malta Obesity Association, Christine Busuttil. L-ikel huwa parti integrali Jgħidulek dak li inti dak li tiekol. U forsi inti inti kemm tiekol ukoll. X'inhi r-relazzjoni tagħna aħna l-Maltin mal-ikel? Jiena xi kultant għandi l-impressjoni li qisna ma nafux ngħixu mingħajr ikel jekk nissoċjalizzaw bl-ikel, jekk nifirħu bl-ikel, jekk nibku bl-ikel, kollox bl-ikel?

perspective mm-hmm. of this. Um, I, need, I, I, need to, I need to emphasize a bit this point. Uh, jina sen kelmek bil-Malti, hu paċenzja li xa. Um, I understand, thank you. Um, mela, irrit nenfasi, irrit, irrit għawek nistaqsik xaħġa, inti jett, illi mux neċessarjament eh, trid tonfoq ħafna flus biex tiekol tajjeb. Mm. Jina fil-ħajja ġurnalistika tiegħi, il-tqajt ma' ħafna nies eh, fil-faqar. Illi mm. għalihom l-ikel jikkonsisti eh, fl-iktar affarijiet bażiċi u l-iktar affarijiet ehm, irħas illi wieħed jista' jsib. Aġin, ħobs, konserva, ftit żejt. Tgħid li m'hemm xejn ħażin li tieħu biċċa ħobż bil-kunserva, naħseb kulħadd togħġbu u kulħadd kulħadd ifittixha speċjalment fis-sajf ħdejn il-baħar, però mhux meta tkun id-dieta regolari tiegħek. Exactly. Nisimgħu ħafna wkoll illi eh, il-ħajja għolit. Kif, kif tista l-Unjoni Ewropea tagħmel kampanja biex wieħed jiekol eh, sew u jiekol b'saħħtu? Meta r-realtà li qiegħed jiffaċċa il-persuna dar, il-ħaddiem ta' paga li huwa average u inqas minn average, ħalli nkunu ċari, jiġifieri dawk li m'għandhomx pagi tajbin, kif jistgħu jieklu healthy? Kif tista' l-Unjoni Ewropea, x'tista' tagħmel iżjed l-Unjoni Ewropea? Sempliċement kampanja? Forsi għandha tissussidja ċerti affarijiet?

But it's, it's not the case, you know what I mean? So okay. um, maybe a simple method, because nutrition labels are too complicated for people to figure out, Ekku. for the average person to figure out. Ekku. Naturalment, eh, eh, nħu gost li nitkellem ma xaħat bħal Kristin Buzuttil, pero hija bnidma pjuttost perikoluza, hija u semmi il-ross il-forn u l-imqarun il-forn, ehm, iktar ma noqorbu lejl of sinar, ma tanċija ideja tajba. Għal-persuna bħali li Dejjem kellha ġlieda mal-piż. U magħna fil-panel għandi persuna oħra li l-istess, l-istess kellu l-istess ġlieda bħali, jiena llum il-ġurnata dejjem ngħid illi jekk ittini kamra mimlija nies jiġġieldu bejniethom, nikkontrollhom bla problema, ma jekk ittini ftira bil-ħobż biż-żejt li għandna kif konna qegħdin nitkellmu ma' Christine dwarha, probabbilment nitla' mal-ħajt għaliha. Qalilna bela weġġ tilef ħafna piż u dan tilfu wkoll b'deċiżjoni. Ir-relazzjoni tiegħek mal-ikel, ir-relazzjoni li tosserva tan-nies mal-ikel inbidlet, Alan? L-ewwel nett insellimlek u nirringrazzjak talli stedintni għal dan il-webinar tant interessanti. Iva, mistoqsija tajba ħafna. Fil-fatt, Mm, għal xi raġuni għammek Ellen friza naħseb jina eh, l-internet forsi ħalih li qegħdin ngħidu daqshekk kontra il-ħobs biżejt, ma nafx eh, ma nafx jekk it-tekniċi jistgħux eh, u mhix qegħdin jippruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni. Jiddispjaċini ħafna għax Ellen inqata', issa se jerġa' issa probabbilment ikun jista' jerġa' jidħol. L-esperjenza ta' Ellen Abela Wedge mhijiex waħda mhijiex waħda faċli. Huwa tilef ħafna pis, tilef ħafna pis b'deċiżjoni u nista' nirrelata xi ftit mal-esperjenza tiegħu għax jiena għamilt l-istess esperjenza tiegħu u nista' ngħid li l-portion size li semmiet Christine aktar qabel, hija waħda mill-aspetti kruċjali biex wieħed ikun jista' jitlef ftit piż. Sakemm nerġgħu eh, naqbdu ma' Alina Bella Wedge. Ejja eh, nitkellmu ftit dwar il-mod ta' xi ħaġa li għandha timxi pass pass mal-ikel, pass pass mad-determinanti tas-saħħa li semmiet Dr. Borg Bontempo, mal-mod kif aħna napproċċjaw il-mediċina kif semma Dr. Debono u mal-well-being tagħna kif semmiet Daniela Kalleja Bitar. Magħna fl-istudio għandna lill-atleta Didri Farrugia, illi għal żmien twil aħna nafuha bħala atleta professjonista. Lum il-ġurnata jekk minix sejra żball hija esperta fil-fitness u tieħu ħsieb ukoll li tara li ħaddieħor eh, ikun qiegħed jiċċaqlaq fil-fatti dalodu diġà ehm, marret tara li xi ħadd kien qiegħed jiċċaqlaq kif għandu bżonn jiċċaqlaq. X'inhi r-relazzjoni tagħna mal-eżerċizzju? L-eżerċizzju għalina huwa necessary evil, aħna vera nagħmlu l-eżerċizzju jew inkella

l-għadu li konna namluħ biex nonqsu jew nkella biex eh, nittownjaw. Aħna nħarsu lej l-eżerċizzju b'mod utilitarju jew b'mod eh, ta' pjaċir kważi. I think there is quite a perception that, I mean, I, I get approached from people, I need to lose weight, can you help me exercise? And in fact, I very often refer people to Christine because there is this false

that's the that, that's the problem I find. Tajjeb. Um, um, Mela, l-istejna l-ewwel round ta' l-ewwel round ta' diskussjoni, ma nafx jekk għalina bela weġ eh, eh, reġax reġax daħal sissadu jidher li nqata' għadu ma reġax daħal li hija ftit hija ftit ħasra ma um, iktar iktar quddiem ta' indaħluh nkunu nistgħu niddiskutu aħjar miegħu. Semmejna ħafna, semmejna ħafna punti u xtaqt illi eh, issa niftaħ ftit għal reazzjonijiet fil-fatti għalin batilna li qed jipprova qed jipprova jidħol online eh, għal darbohra naħseb għandu xi problemi għandu xi problemi bl-internet. Xtaqt illi forsi Nidħlu naqra issa f'diskussjoni bejnietna u nara wkoll xi kummenti li qegħdin jidħlu anki li qegħdin jidħlu għandi anki online. Xtaqt insemmi xi ħaġa. Nħu gost li jintom edin virtuali għax għalmenu ma tistawx taqbżu fuqi fizikament. Ma ħan nitkellem dwar naqra dwar il-medicina alternativa. Din hija moda, hija fake, hija fiction, it-tobba jarawha bħala theddida jew hija realtà, l-ispiżjara jarawha bħala ħmerija tal-fantaxjenza, x'inhuma x'inhuma l-x'inhuma l ir-reazzjonijiet tagħkom għall-mediċina alternattiva għax xi kultant issib min jgħidlek pereżempju le jiena pereżempju bl-aromatherapy jew inkella bil-gamomilla jew xi ħaġa hekk. Eh, kif x'inhuma r-reazzjonijiet tagħkom? Ma nafx minn minnkom jixtieq forsi eh, jieħu l-ewwel qabża fl-ilma fuqha di. Ħan ipprova nieħu l-ewwel l-ewwel qabżajjena fuqha din il-ħaġa. Hemm ħaġa oħra illi bħala alternative medicine teżisti u naħseb fil-futur ħan iffaċċaw iktar u iktar e, minna li hija digital health. Mhm. Hemm ħafna digital therapeutics fejn fejn ituk esperjenza u lill-individwu jgħinuh biex itaffi pereżempju uġigħ. Ġifieri jkun hemm apps apposta li jgħinuk. Ġifieri din hija realtà li bil-fors irridu nikkunsidraw, anzi dan il-programm huwa relatat mal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. U naħseb jekk ikolli nidentifika qasam li fih l-Unjoni Ewropea għandha tgħin eh, il-pajjiżi hija fil-fatt f'dan il-qasam ta' digital health u digital therapeutics illi issib ħafna li hija alternative jew inkella tejn l-użu wkoll ta' ta' mediċina tradizzjonali. Ok. Eh, Dr. Borg Bon Tempo, din alternative, alternative medicine hija hija teddida tobba? Le jien ma naħsibx li hija teddida, in the sense fl-Ewropa komuni u qed isir iktar komuni u anke f'Malta. Però naħseb għandu jkun hemm iktar riċerka u iktar informazzjoni dwarha. Importanti li nkunu nafu li ħafna affarijiet m'hemmx evidenza biżżejjed li jaħdmu u f'ċertu każi hemm evidenza li tista' tagħmel il-ħsara. Ġifieri that is one thing to keep in mind. Għalhekk għandna bżonn iktar riċerka, għandna bżonn iktar informazzjoni. Eh, għandna bżonn. U eh, forsi regolamentazzjoni, Dr. Borġ Bontempo, għaliex ehm, Miss Christine Buzutilja hija eh, nutrition therapist, hija qualified, hija kollox, però llum fuq l-internet issib kulħadd għalla jbirek sar nutritionist u kulħadd għalla jbirek sar dietitian. U nasibx li ġustizzja għal dawk li verament ikunu stinkaw biex Eħe, l-ewwel nett ovvjament hemm regulation, jiena ma nistax ngħajjat ruħi nutritionist għax minix u minix qiegħda fil- fil-lista tal-Council eh, tal-Appropriate Medical Council, mhm. ġifiri. Ġifiri, hemm regolazzjoni hemmhekk fuq il-health professionals, avolja kulħadd jista' jagħti nutritional advice dik hi l-battikata. Mhm. Però hemm dwar alternative medicine, Hemm ħafna iktar lok għal regulation. Naħseb Dr. Debono jaf ħafna iktar dwari, imma hemm affarijiet li il-mediċini huma kollha regolati, imma dawn l-affarijiet li huma complementary u alternative hemm nuqqas kbir u forsi dik huwa Eh, post eh, fejn hemm bżonn. Fejn hemm bżonn. Ah. Napprezza ħafna dawn is-suġġerimenti li qegħdin isiru minn dawn minn dawn l-esperti ehm, kemm pereżempju semmejna diversi diversi punti li ser jidħlu fl-aħħar mill-aħħar f'rapport finali li se jsir wara dawn is-sensiela ta' webinars se jsir rapport finali bil-preżentazzjonijiet lill-Unjoni Ewropea dwar dawn is-suġġerimenti, fosthom illi l-Unjoni Ewropea tiffoka iżjed fuq dak li jiddetermina s-saħħa, il-ħtieġa li l-digital health u digital therapy jkunu iktar prijorità għall-Unjoni Ewropea, il-ħtieġa li niffukaw aktar fuq il-wellbeing milli fuq l-illness. U issa, Nixtieq nieħu pass lura hawnhekk mid-diskussjoni għaliex Alan Abela Wedge irnexxielu jerġa' jikkomunika magħna u xtaqt nisma' naqra l-esperjenza tiegħu. Jidher li l-internet kellu naqra kontrik dalgħodu, Alan. Iva, jiddispjaċini u però issa u jgħidlek online. Li kont qed ngħid l-ewwel qabel tajni bażikament, jiena l-esperjenza tiegħi mal-ikel hija li ħajt tul ħajti kollha Jiena kont dejjem fl-obeżità sa sena u xahrin ilu kont niżen 200 kilo li huwa numru enormi fil-verità u illum il-ġurnata jiena tlift 95 kilo u llum niżen 105 U minn dak il-100 ħamsa għandi ħafna u ħafna excess skin, għani once li nasa fi stadju fejn inneħħi ġilda żejda li għandi ħajkolli about 10-15 kilo soħra ġilda. Jien għamil dal-pass bażikament mhix true id-dita biss, pero fl-annar tal-2021 jiena flimkien mal-mara tiegħi fl-istess ġurnata għamilna gastric bypass. Gastric bypass hija waħda minn tliet operazzjonijiet komuni li tisiru dal-aħħar. Nuża kemm komuni tisiru ta' spiss, ma xi ħaġa faċli. Għandek il-gastric bypass, il-gastric sleeve u l-mini gastric bypass, ma kollha differenti, kollha bi repercussions tagħhom, kollha raġunijiet differenti għal għandu qed jagħmilhom. Mhijiex xi deċiżjoni faċli u mhijiex xi quick fix, far from it, min forsi jsegwi traġitt tiegħi fuq Facebook jaf li hemm ħafna komplikazzjonijiet li jseħħu għal l-operation u mhix xi ħaġa li nissuġġerixxi lil ħadd ikun filgħodu jgħid ħanagħmel operazzjoni għaliex eh, hemm ħafna ħsieb u ħafna xogħol qabel u wara. Eh, bażikament jgħan nissuġġerixxi li kull min jrid jagħmel pass biex jonqos il-pis l-ewwel jikkontatta wieħed mill-esperti diversi li jaqgħu ma' Malta kemm ta' saħħa, kemm ta' ikel u kemm ta' training. Once li jkun għamel il-proċess kollu jekk if all else fails imbagħad they seek medical attention ma' xi ħadd li huwa espert fis-suġġett and they will guide them as they should. Eh, Ellen, ħalli ninterrompik naqra, xtaqt nistaqsik, ehm, Kif qed inti din mhijiex deċiżjoni faċli u mhijiex deċiżjoni li għandha tkun l-ewwel soluzzjoni. Ġifieri eh, wieħed għandu għandu jieħu stok tajjeb tal-pożizzjoni fiżika tiegħu ta' kollox. Dejjem imur għand tobba, mhux sempliċement jgħid ara dik Naqsek hemm naqset, ħa mmur nagħmilha jien ukoll. Din mhix kwistjoni, din mhux bħal meta tmur tixtri dublett jew tixtri blouse, dejqek, xebbek u tfajtu 'l hemm. Xtaqt nistaqsik, ir-relazzjoni tiegħek mal-ikel illum, meta tħares naqra lejk innifsek hekk, għadha l-istess, għadek ikollok, l-ikel għadu jiddominalek ħajtek? Ara, l-answer faċli huwa le. Qabel, l-ikel kien il-fulcrum ta' kollox għal ħajti, li fiex inqomt filgħodu, law ma naħsebx ħa niekol għall-breakfast, għal-lunch, għad-dinner, x'ħa nnaqqar, eċċetera, anke jekk ħa nsifer, kollox nibbaża fejn ħa mmur niekol. Illum il-ġurnata l-ikel narah bħala fuel. L-ikel huwa, għalija, llum huwa l-fuel li għandha bżonn karozza biex timxi. Jien għandi bżonn il-proteins, għandi bżonn ix-sugars, il-carbs tiegħi biex nista' ngħix. Allura ħa nieħu litteralment li għandi bżonn biex jiena ngħix bih. Madanakollu xorta l-ikel kont għadu nibqa' nħobbu, xorta l-ikel nużah biex nissoċjalizza mal-ħbieb tiegħi u mal-familja, però kollox limitat fejn qabel jekk ħa nagħmlu festin id-dar, l-għonna Amerika abbundanti għal kulħadd, illum Għalija personali l-importanti li nitfejja' xi ħaġa għaliex l-ikel mhux daqshekk importanti iktar il-sinifikant ta' min ta' min qed niekol nara milli x'qed niekol. L-ikel illum narah ġast bħala fuel kif nimmaġina li għandu jkun finalment. Xtaqt issa forsi ngħaddi għall-ewwel għall-ewwel kummenti li kellna fuq li kellna permezz ta' l-internet ma' nies li qegħdin jinteraġixxu magħna b'mod diġitali. Irrid infakkar hawnhekk li min qiegħed magħna issa jew għadu kif daħal illi dan huwa webinar organizzat minn newsbook.com.mt bħala parti mill-proċess tal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Din il-konferenza qed tħares lejn eh, metodi kif tikkomunika Eh, huwa l-aspett ta' sussidjarjetà tal-Unjoni Ewropea kif tikkomunika iżjed man-nies mhux mal-politiċi dawk li jitilgħu Brussels u Strasbourg b'mod regolari, imma dawk in-nies li Brussels u Strasbourg mhumiex normalment fl-aġenda tagħhom, però li għandhom leħen u għandhom vuċi, għandhom opinjoni, għandhom il-femit. U dawn il-proposti li jsiru f'dawn il-webinars u permezz eh, ta' media tal-media campaign li qed tagħmel newsbook.com.mt mbagħad jgħaddu wkoll lill-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabbli mill-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa biex ikun ikunu jistgħu jiddaħħlu fil-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Minn hawn u ftit ieħor ser jkollna wkoll magħna lil Dr. Stefan Buttigieg. Dr. Debono semma aktar kmieni l-aspett ta' Digital Health u Digital Therapeutics. Dr. Stefan Buttigieg huwa expert f'dan il-qasam u se jkun magħna minn hawn u ftit ieħor. Qed jgħidli li Jiddispjaċih imma inqalagħlu inqalagħlu xi saram mediku u kellu allura jidħol naqra iktar tard. Xtaqt insaqsi lil min qiegħed bħalissa fil-panel dwar xi ħaġa li qegħdin jikkummentaw fuqha in-nies meta qed jibgħatu l-kummenti. Qed ngħixu iżjed il-lonġevità. Din hija concern. Jiena rrid ngħix iżjed imma nkun biex ngħix iżjed, wertit li ngħix iżjed, eh, ma nafx, Kristin forsi eh, forsi anke mill-aspett tal-expertise tiegħek. Wertit li tgħix iżjed jew inkella biex tgħix iżjed trid toqgħod attent ma tmux tieħu melħa żejda, toqgħod attent ma tmux tieħu zokra żejda, toqgħod attent minn ħafna affarijiet, allura wertit li tiġih jew jew kull li trid imbagħad tmut meta tmut.

l-istress huwa jekk inti tikol ħażin. Għax li jiġri huwa l-ikel jaffettwak mentalment il-ħin kollu. Ġifieri inti jekk tikol ehm, ikla pereżempju, nista' ngħid jiena pereżempju jekk jiena nikol ehm, platt ta' ġin wara l-ofsinhar illum ehm, u jkolli żewġ meetings wara, ngħidlek biċċert li żewġ meetings ta' wara ħajkun jiena moħħi u ġismi ħajkun qed jipproċessa l-ikel Ġifieri jiena naf li jekk jiena rrid inkun iktar imqajma, qed nagħmilha sempliċi ħafna, Irrid ikun xi ħaġa aktar ħafifa, sewwa, mhm. jiġri l-proċess ta' moħħna u ta' ġisimna u ta' zaqna u tal-istonku tagħna huwa proċess holistiku sħiħ, ġifieri l-istress jiġi iktar jekk inti ma tiħux, sibri lek innifsek fiżikament. Ok, ħalli ħalli ħalli ħalli npoġġikom kollha kemm intom on the spot. Eh, Minnkom ilkoll illi qegħdin hawnhekk fuq din il f'dan il-panel, kemm minnkom jagħmel l-eżerċizzju? I exercise. Kulħadd, eh, all right, kulħadd bil-għaqal hawnhekk mela. Kemm minnkom joqgħod attent kemm hu kbir il-platt tiegħu? M'għandix option bil-fors dik jien. Option, mhux option bil-fors, ekku, ekku. Bil-fors. Ok, ġifiri, eja nejdu li we're almost there, noqodu naqra attenti, mux ħazin, għalmenu dawk li dawk li għedin f'dan il-panel, anki jekk forsi qed nejdu għek biex natu eh, eżempju tajjeb lil min qiegħed isegwina. Dirra Farrugia, nixtieq nistaqsik, mela, jina bniedma mhux jiena għandi miktub hawnhekk. Jiena bniedma illi ma tantx inħobb nagħmel l-exercise ta' qed naqralek hawnhekk. Però xi kultant immur mixja. Xi kultant niġri ftit. Dak biżejjed għalija jew irrid nara kif nagħmel iżjed.

huwa illi di taġixxi b'mod konsistenti. Dr. Borg Bontempo tidher li trid tgħid xi ħaġa? Grazzi Silvana. Qegħdin nagħmlu iżbal you know, qed inkomplu din il-idea li it's up to personal choice. Hemm ħafna affarijiet li they're not up to our choice. Eh, per eżempju, tkellimna fuq l-ikel, Hemm ħafna ikel li fih ħafna xaħam, melħ u zokkor u dak kollu qed iżidilna l-piż mingħajr aħna ma nindunaw. Pereżempju l-ikel tat-tfal, il-bottijiet li nixxulhom meta jkunu żgħar, dan fih fl-istudju li għamilna fih ħafna again fat, sugar and salt. Jiġifieri dawn huma affarijiet li mhumiex eżatt aħna responsabbli għalihom. Għalhekk fil-bidu għedtilkom, you know, l-importanza ta' deċiżjonijiet li jagħmlu gvernijiet u li tagħmel l-Unjoni Ewropea huma importanti. Għalhekk aħna noħdu gost nimxu pereżempju meta l-environment ta' dwarha ikun ikun attraenti, ikun hemm safe pavements li jkun hemm forsi s-siġar, naraw affarijiet sbieħ, mhux naraw il-karozzi għaddejjin bl-exhaust għaddejjin ġo wiċċna. Jiġifieri dawn huma deċiżjonijiet li mhux l-individwi sa jieħu u nipprova faċli ħafna li jgħidulna edukaw ruħkom, make better choices, imma biex nipprevenu l-mard iridu dawn l-affarijiet oltre outside us ikunu pjanati aħjar bis-saħħa tal-poplu in, in, uh, in their aim, basically. Mhm. Għax mm -hmm. diffiċli to change behavior, vera diffiċli. Dr. De Bono?

families to identify that this is a good product for me and this maybe is not such a good product for us and this is something that we should just have on occasion. So yes, I think she makes a very, very good point with what she just said. Possibli dan, Dr. Debono, anki fil-qasam tal-medicini, per eżempju jkun hemm medicini li jew health products, għax l-ispiżjara ibijaw ħafna wkoll health products, dawn is-supplements u affarijiet hekk. Huma advisable kiex x'tip ta' health warnings jekk hemm bżonn ta' health warnings, imma tmur għand l-ispiżjar tarhom daw, allura ma tistax inti ma saqsix dwarhom mhux hekk. Naturalment wieħed wieħed irid eh, dejjem joqgħod attent li meta jkun ħajxtri dawn is-supplements pereżempju, iżomm f'moħħu li jista' jkollok pereżempju interaction mal-mediċini li diġà tieħu oħrajn u allura allura tajjeb li ssaqsi fuqhom dawn l-affarijiet. Hemm dik l-idea li għax huwa supplement mela allura tista' tieħdu mingħajr problemi ta' xejn u allura u allura m'hemmx għalfejn tagħti każ, m'hemmx għalfejn tinforma minn fejn tkun qed tixtrihom x'mediċini oħrajn pereżempju tieħu, eċċetera, eċċetera. Mhm. Le, tajjeb illi inti eh, titkellem mal ispiżjar u tgħidlu isma' tgħidlu jiena nieħu ċertu mediċini, isma' din dan is-supplement jiena nista' nieħdu mhm. jew le. Mhm. Għax jaf ikollok interaction illi tkun eh, contraindication, mhux xi ħaġa li tkun klinikli insignificant imma taf tkun importanti. Ok. Eh, Ħarġuħra li rritnejt biex naqat ma dak l-ent għal qabel. Fi żmien il-pandemija din għannu tajni għax kienu il-ħwienet li baqaw eh, miftuħin, bażikament, il-supermarkets u l-ispiżeriji. Ġifiri, f'mument, f'mument prinċipali fejn jidħol li kellu l-ispiżjar huwa readily accessible healthcare professional. Mela jekk qegħdin nitkellmu fuq l-importanza tad-dieta, pereżempju, l-ispiżjar mhux se mhux se jsir dietician jew nutritionist naturalment, però ċertu tip ta' informazzjoni jista' jtiha biex jgħin lin-nies jagħmlu l-għażliet tagħhom. Mhm. Ok. Eh, Wasal biex jidħol maħna Dr. Stephen Farrugia ma jider illi jider illi għadu ma daħalx. Xtaqt illi illi eh, forsi nitkelmu naqra u koll aħna dwar il-relazzjoni tagħna mal-medicini xi snin ilu Konna kien hemm drive qawwija dwar l-antibiotics. U anki t-tobba kienu qegħdin iżommu lura milli jordnaw ċerta antibiotics għaliex jidher illi bħala popolazzjoni rabbejna ċerta reżistenza għall-antibiotics. Aħna tip ta' poplu illi forsi mmorru wisq għal mediċini, għas soluzzjoni ta' mediċini, bħalma qal Elena Bela Wedge ukoll, Affarijiet kirurġiċi mhumiex l-ewwel għażla li għandek tagħmel imma huma għażla li tagħmilha wara li timmatura l-ħsieb ħafna u wara li tipprova affarijiet oħra. Mill-aspett, ma nafx Daniela forsi nindirizza lilek, din hija bżonn psikoloġiku li aħna speċi ta' biex inħossuna aħjar irridu nitfgħu xi ħaġa f'ħalqna? Hija mistoqsija tajba ħafna. Aħna għandna kultura li hija bażata fuq il-medical model ħafna hawnhekk, ġifieri Malta in ġenerali, ġifieri fil-kura in ġenerali. Fil-qasam tiegħi n-nies ġieli jibżgħu mill-pinnoli, ġieli jibżgħu jgħidulek m'iniex se mmur għall-għajnuna għax se jbellgħuli l-pinnoli, ġifieri dawn huma kliem li nisimgħu ħafna. u ħa niġi jisni qed niċċassa, ġifieri dik hija xi ħaġa li aħna I mean nisimgħu ħafna. At the same time imbagħad hemm ħafna nies li huma fuq ħafna pinnoli differenti li għandhom x'jaqsmu ehm, ma' kundizzjonijiet ta' saħħa mentali differenti li wkoll xi ħaġa oħra li aħna rridu nagħmlu wkoll huma x'inhuma s-side effects ta' dawn il-pinnoli għax inti għandek tieħu l-pinnoli il-kalmanti li niserdulhom il-kalmanti tagħna, ġifieri jkunu antidepressants jew inkella pinnoli differenti, jiġu b'ħafna side effects u dawn is-side effects jaffettwa fiżikament. Mm. Allura, affarijiet li pereżempju l-ispiżjar jipprova jiena naf ħafna spiżjar jipprova jgħallmu lin-nies x'għandhom jieħdu u kif għandhom juħduhom u m'hemmx għalfejn l-ewwel port of call tkun il-pinnola laqqas. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu qabel il-pinnoli. Mhm. Nfakkar li dan il-webinar eh, huwa organizzat minn newsbook.com.mt bħala parti mill-proġett Ewropew ta' Ewropa ta' għada li huwa parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Din l-Ewropa ta' għada wkoll hija parti mill Konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Hija konsultazzjoni pubblika biex nużaw kelma frażi li kulħadd jifhem hija konsultazzjoni pubblika li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ehm, fil-pajjiżi kollha biex wieħed jieħu jieħu l-pols naqra tal-poplu ħalli jara il-poplu eżattament x'irid u min ikollu ideat bħal dawn il-ħafna li semmejna issa, pereżempju li l-Kunsilli Lokali jorganizzaw iktar attivitajiet, allura għandhom bżonn iktar fondi, iktar affarijiet biex iħeġġiġhom biex jorganizzaw attivitajiet li permezz tagħhom in-nies jiċċaqalqu mhux sempliċement joqogħdu jċaqalqu l-mouse tal-kompjuter. Però dwar il-mouse tal-kompjuter għandna lil Dr. Stefan Buttigieg. Issa meta titkellem dwar eh, ma' tabib, normalment inti se titkellem dwar il-pressjoni, id-diabete, xi uġeħ ta' ras, eċetera, eċetera. Palissa l-Covid, insomma, dak moda wkoll. Eh, ma tantx se titkellem miegħu dwar computers, ma femmek. Eh, fuq hekk se nitkellmu ma' Dr. Butiġiġ, digital health u Digital Therapies. Semmihom aktar kmieni. Doctor Ivan Debono li huwa farmaċista bħala professjoni, inti bħala professjoni tabib. Imma jiena allura se mmur quddiem kompjuter u ngħidlu kompjuter għandi żaqqi qed tuġani. Hekk se nagħmel? Il-verità hija ħafna iktar komplikata minn hekk. Seta' jekk tkun tuġak żaqqek, nista' nassigurakom li mhux ħa tmur fuq kompjuter, l-ewwel ħaġa li ħa tagħmel iċċempel tabib. U il-ħaġa sabiħa hija li t-telemedicine pereżempju li jaf one of the aspects of diġ tiħed, it has been happening since many, many years already. Ila hemmhekk b'telefonata. Ġifieri dak huwa telemedicine, it's a telemedicine of sorts. Imissa qed naraw telemedicine li qed evolvi. F'liema sens, qed naraw telemedicine fejn jekk forsi hija xi ħaġa żgħira, pereżempju, sintomi u hekk, pereżempju, nistgħu ndaħħlu l-element tal-intelliġenza artifiċjali through symptom checkers. Pereżempju, dik hija xi ħaġa fejn jkollok anke chatbot, ġifieri jkun jidher anke familjari miegħek, tipo jista' qed tkellem il xi ħadd fuq il-messenger jew tkellem il xi ħadd fuq il-WhatsApp u jibda jinteraġixxi miegħek u jibda jagħtik il-feedback kif timxi u kif x'azzjoni għandek tieħu. Ġifieri bil-mod il-mod li hemmhekk mixin u mbagħad li għandu sabiħ li dawn it-tip ta' teknoloġiji mbagħad jistgħu jevolvu in a human interaction. Hmm. Like first starting off digitally, ħalli we leave no one behind, ġifieri inti pereżempju tistħi wis probabbli ċċempel xi tabib jekk hija xi ħaġa żgħira fis-siegħa ta' filgħodu, imma forsi dak il-ħin tkun qed tinkwieta dwarha, jew forsi dak il-ħin ikollok ċans tinkwieta dwarha u tieħu azzjoni wara għax kollok ġurnata xogħol, tkun għajjien mejjet u mbagħad tkun fis-sodda u tibda tgħid il-paċenzja dinja. Għandi dal-uġigħ ilu hemm xi tliet xhur. Tgħid x'nagħmel, ħa nibda interaction with a symptom checker. biex nibda to start the healthcare interaction, which is always a win. Okay, Whatever happens, it's a win. Imma, ħallin saqsik mistoqsija, jien għandi jien għandi naqra ta' allerġija għal daw iċ-chatbots. Eh, di tħossok, tħossok li qed titkellem ma' mm, magna. Issa, meta tmur għand it-tabib, jgħidlek per eżempju eh, fejna fina laqbadnija ma' l-uġeħ ta' zaq. Sawa nkomplu bl-uġeħ ta' zaq. U inti tgħidlu u ċ-chatbot jgħidlek imma fej qed juġek. Kif mm. jagħmel għax qed iċċekkja sintomi u inti tibda tgħid eh, issa sew fejn qed juġani fin-nofs il-fuq il-fuq fil-ġemp li ma naħa. E, e, meta inti tmur għand it-tabib jibda jaffas lek kullum kienu u meta twaħwaħ naqri iktar mis-soltu jgħidlek hemm. Ġifieri e, din mhux din mhux isek qed tilab naqra l-azzard bil-mediċina li ddaħħal robotika hemmhekk. Naħseb jiena mbagħad hemmhekk fejn jiġi l-bilanċ. Ġifieri, inti pereżempju li hemm sabiħ huwa li ejja ngħidu minflok tabib, pereżempju jekk għandek tabib għandek interaction ta' nofs siegħa. U minflok dik l-interaction ta' nofs siegħa jispiċċa jew 20 minutes jisaqsi l-mistoqsijiet kollha, Mit-chatbot, per eżempju, per eżempju, li it will be a digital first approach and it will be a start. It won't be the whole thing, but it will be a start. It-tabib kun jista' jaqatta iktar ħin jispjega lil pazjent x'għandu jagħmel biex joħsib dik il-problema. Għax il-rwol tat-tabib fil-verità, in many aspects, huwa as a healthcare navigator. Mhm. li juhu daw din informazzjoni kollha li tista' tasal għandu b'mod strutturata qabel ma jitama l-pazjent. Ok, issa. Qabel. Mbagħad jisu he navigates that he or she navigates the patient għati ah, tmur għandak. Le, jew m'hemmx fejn tista' tiġi għandu nibdik daw il-mediċin. Jew Tinkwetax għalissa, ta, nistgħu nitkellmu iktar tard, imma ngħid li ċ-chatbot pereżempju jkellmek fi żmien xahar jew xahrejn biex tu follow up biex it-tabib ma jinsiex u fl-istess ħin l-interaction kompliet hemmhekk. Daw l-affarijiet. Issa se jkollok tħallas naqra ta' penali tal-li tħalt tard tajjeb. Għanna il-professjonisti l-oħra u hekk illi żgur eh, li għandhom opinjoni fuq din it-tip fuq din it-tip ta' saħħa, din it-tip ta' approach lejn il-qasam, il-qasam tas saħħa Ma nafx minn minnkom eh, jixtieq forsi jagħmel riflessjonijiet, ma nafx Dr. Debono inti semmejt ehm, digital health u biex eh, jidentifika wkoll ehm, digital therapies. Issa jiena digital health nasal sa, sa biex nifhimha, imma digital therapies ma tantx, ma nafx jekk forsi tixtieq telabora inti mbagħad iwieġbek Dr. Butiġieġ. L-intervent fuq dan is-suġġett li nixtieq nagħmel ukoll huwa fuq pereżempju digital companions li jidħlu importanti. Pereżempju ikollok jeżisti pereżempju tip ta' inhaler li għandu għandu ċip ġo fih li tagħti mbagħad signals meta ntuża u bliema saħħa il-pazjent ħan-nifs f'dan l-inhaler. Ġifieri dawn huma tip ta' digital companions importanti biex wieħed imbagħad jara jekk il-pazjent hux qed juża dik il-mediċina sew. Jeżistu pereżempju smart packages għall-mediċini. Mela inti jekk inti problema importanti fit-teħid ta' mediċina hija adherence, jiġifieri kemm il-pazjent, il-pazjent jaqbiżhom id-dożi, joħodhom kuljum kif suppost, joħodhom fl-istess ħin li suppost joħodhom. Alright, permezz ta' smart package inti tkun taf li pereżempju żgur Għall-inqas jekk ma rajtux jieħu l-mediċina, imma żgur fetaħha, mela tentattiv biex ikun adherent għall-mediċina teżisti. Mhm. Forsi Dr. Bontempo jista' jelabora iktar fuq digital therapeutics fis-sens li dana hemm ċertu eh, apps u ċertu ċertu ehm, eh, devices fejn fejn inti jgħinuk mhm. jgħinuk biex inti pereżempju tkampa pereżempju ma' luġieħ, pereżempju tkampa ma' migraine, eċċetera. Doktor Butiġiċ. Mela fil-fatt dak li semma Sur Devona huwa tip ta' digital therapeutic li it's a growing industry fil-fatt Tant kemm hu, tant kemm qed jikber id-demand huwa li litteralment hemm konferenzi dedikati biss for digital therapeutics. And digital therapeutics come in two types. Wieħed minnhom huwa digital companion, kif semma sew is-Sur Debono. U mbagħad l-ieħor huwa apps, ġifieri li l-approach huwa li tibda through an app u jkollok il-programm definit fl-apps stess. Fil-fatt, il-Ġermanja għandhom a whole legislative framework to regulate these kind of digital therapeutics. Ġiġa hemm xi xogħol għaddej, anka Franza qed jespandu l-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra joġobni ħafna l-approach tagħhom għax it's a very evidence-based approach with a tiered level of what kind of digital therapeutics it is, that's amazing. Ġifieri jien kieku pereżempju għal Malta, naħseb li hemm potenzjal li jkun hemm il-legislative framework biex ninkoraġġixxu l-innovazzjoni with a strong evidence base tier as seen in the UK. Ġifieri il-bilanċ tagħhom it-tnejn Naħseb ħa jkun ta' potenzjal kbir għal Malta kemm anke biex ukoll nistgħu nevalwaw u nagħmlu monitoraġġ ta' dawn l-apps biex ngħidu smani, vera qed jaħdmu dawn l-apps? Le, imma niċċekkjaw u jkollna l-framework li jgħinna support by a strong evidence-based tier. Qed nimmaġina jiena li dawn it-tip ta' apps u din it-tip ta' dan it-tip ta' approach, Didra Farrugia u Christine Busuttil, naħseb illi fl-oqsma tagħkom dawn it-tip ta' dawn it-tip ta' apps ikunu ta' għajnuna ikunu ta' għajnuna kbira għaliex tkun taf tista' tista' pereżempju forsi jkollhom ipprogrammat ukoll kemm bniedem qiegħed jeżerċita u fuq liema livell qed jeżerċita. x'qed jiekol u fuq liema livell qed jiekol. Għandi naqra ta' issue bihom dawn l-affarijiet dwar privacy għaliex imbagħad how much information is enough information and how much is too much. Però ħalli nisma' naqra mingħand Deirdre Farrugia u Christine Busuttil, fitness u nutrition respectively.

here so that we know that what we are using has actually been tested properly, it has been monitored properly and we know that we are doing the right things. But yes, definitely, it is the way forward. Tajjeb, wasalna kważi edin lejn l-axħar battuti ta' dan il-webinar. Xtaqt li forsi kikun għamel round ieħor qasir, forsi zewċ eh, minuti kull wieħed nibda minnek, Alan, eh, forsi eh, it-tina tini reazzjoni ta' daw l-affarijiet, kieku, però se nagħmlilkom mistoqsija preċiża jiena. Se semmuli ħaġa waħda illi tixtiequ tirrakkomandaw lill-Unjoni Ewropea dwar il-qasam tas-saħħa? Mistoqsija tajba ħafna, jkolli kawn xi ħaġa hija l-aċċessibilità ta' prodotti var li huma ħelti biex biex jittiklu biex ikunu aċċessibbli għal kulħadd bi prezz iktar raġonevoli imma mhux biss ikun hemm magħhom ċertu edukazzjoni. Għax kif qalu tajjeb ukoll kollegi sħabi hawnhekk li hemm ċertu affarijiet li huma affordabbli ħafna, però forsi ma biżejjed edukazzjoni tagħhom. Fodi tul bijet two-prong approach, aċċessibilità ta' ċertu affarijiet li huma kemm xejn illum Però edukazzjoni fuq oħrajn li huma aċċessibbli li forsi ma nafux daqshekk fuqhom. Tajjeb ħafna, Dr. Mariella Borġwon Tempo. Grazzi, mela, tkellimna ħafna dwar l-attività fizika u nutrizzjoni li huma ovvjament importanti ħafna. Però biex eh, nevitaw il-mart u nkunu iktar b'saħħitna, ma ninsewx li hemm fatturi ta' riskju oħra, affarijiet li ma nistgħux inbiddlu, pereżempju l-ġenetika tagħna jew inkella our sex, our age. Dak ma nistax inbiddlu, però affarijiet bħat-tabakk, l-alkoħol, id-droga, l-air pollution, dan huma affarijiet ukoll li huma importanti ferm u ma ninsewhomx. Eh, kif qed qabel nixtieq li eh, l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna iktar importanza għal health impact assessment eh, fil-deċiżjonijiet policies, strategies li kollha hi għax tibdix li għall-ekonomija b'saħħitha jrid ikollna poplu b'saħħtu. Grazzi ħafna, proset. Eh, xtaqt li forsi Daniela Kalleja Bitar? Um, just biex tikkumenta ftit fuq labs, anka fis saħħa mentali hemm labs tista' tuża, ġifieri mhm. waħda komuni ħafna hija kalm li inti biex mhm. tuża pereżempju biex torqod. Mhm. Hija xi ħaġa li ġifieri nies jużaw u għandha I mean there is actually quite a lot of research on it li it actually helps. Mela, s-suġġeriment tal-Unjoni Ewropea hija ovvjament jien ħanibqa' fil-field tiegħi li nintegraw b'mod mhux fragmented, ġifieri in an in a in an integrated way. Is-saħħa mentali fl-edukazzjoni u fis-saħħa ġenerali, ġifieri ma nibqgħux mental health u physical health um, we actually take a much more um, integrative approach to to our to our to ourselves to the physical body. Ekku, eh, ġifiri, eh, aħna mhux nitkellmu dwar is-saħħa fiżika, saħħa menta, is-saħħa. Full stop. Nitkellmu dwar is-saħħa. U forsi nitalmu nibbilanċja aħjar eh, il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja mhux tax-xogħol. Dr. Debono, Eh, Jiet imjuti għad, Dr. Debono. Għandi żewġ suġġeriment li nixtieq nagħmel l-Unjoni Ewropea fil-fatt. Waħda minnhom hija li ma semmiġ di waqt id-diskussjoni, però ħanejda issa. Jien naħseb li ħajkun hemm eventwalment shift minn dispensing għal xiri ta' mediċini online fil-futur. U naħseb jiena il-ċittadin Ewropew għandu bżonn edukazzjoni ehm, fuq din il-possibilità. U naħseb li tajjeb li l-Unjoni Ewropea tapplika programmi u fondi biex fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea inkunu ppreparati għaliha din. Aħna nafu kemm wieħed jgħaddi minn diffikultajiet, pereżempju anzjani tal-lum, illi filli kienu jmorru l-bank isarfu ċekk u f'daqqa waħda b'mod rapidu eh, bdew pereżempju għalqu l-branches tal-banek u allura irridu jużaw ċertu ċertu tools diġitali biex biex ikun jistgħu jkampaw u d-diffikultà tagħhom biex jużawhom. L-istess ħa jiġrilna f'dal-qasam fejn jidħol eh, xiri ta' mediċini u ehm, il-suġġeriment li ieħor huwa fuq ehm, digital health. Digital health l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, tagħmel intervent ukoll biex fil-pajjiżi kollha jkun hemm edukazzjoni, jkun hemm anke l-professjonijiet ikunu ppreparati biex jgħinu l-ċittadin fl-interpretazzjoni tad-data li jkunu qed jirċievu, alright, fl-għażla tagħhom, eċċetera. Tajjeb ħafna, digital health issemmejt fil-bogħod għal Dr. Buttigieg, erġajt. Is-suġġerimenti tiegħek għall-Unjoni Ewropea. Skużani, jett għax ma smajtek xal moment. Mela. Jina naħseb li ktar ħagġa li nishtiq nifoka fuq huwa Digital Health for All li kunem a legislative framework u anka l-mentalità tal-Unjoni Ewropea tkun iffukata fuq li kulħadd għandu aċċess għal digital health, mhux xi ħadd ikun so to say left behind. Mm. Dik hija kritika immens. Mingħajr dik ma nkunx nista' naslu qudiem. U din tkun imsaħħa with a very strong legislative framework and communication campaign. Communication needs to be critical from the very start. Ma ġifieri ma tistax It can't be an afterthought. Ġifieri a communication strategy needs to support the legislative framework with a mantra for digital health for all leaving no one behind. Ġifieri dik għandha tkun il-mantra tal-Ewropea li kull ċittadin Ewropew għandu jkollu aċċess għad-digital u għandu jkun mgħallem Ġifieri hawnhekk hawn l-element ta' digital health literacy. Ġifieri jekk anke digital health literacy, health literacy, ġifieri sometimes it give da, u anke naraw l-element ta' civic literacy li xi kultant jiddetermina kif il-livell ta' digital health literacy. Ġifieri importanti li jkun tkun kritika in the next decades that we tackle it head on. Thank you tal grazzi tal-ħin u tal-paċenzja li ħadtu miegħi. Grazzi, grazzi, grazzi li lek tal-kontribut tiegħek. Eh, Didra Farrugia, fitness, fitness expert, what would you like to uh, suggest to the European Union? Uh, they need to focus and really, really encourage people the importance of movement

live a happy fulfilled life where you can actually move and be healthy in mind and in body. Fl-aħħar mill-aħħar Christine Busuttil eh, li ser tgħidilna wkoll mill-aspett tagħha eh, x'tixtieq tirrakkomanda lill unjoni Ewropea għal kemm diġà għamilt ħafna rakkomandazzjonijiet inti. Eh, jett edha mute, edha muted. Oh, Two of the biggest recommendations I would make, I think, is number one, that

um, nutrition literacy to all, basically. Dik kienu dawk kienu suġġerimenti li eh, waslulkom il-panel li kellna għalikom illum f'dan il-webinar organizzat minn Newsbook ta' permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea eh, u biskop illi titwessa konsultazzjoni pubblika dwar eh, x'tista' x'jista' jsir aħjar fl-Ewropa tal-futur. Fl-Ewropa tal-futur li qed tiġi diskussa fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Tul Marzu se jsiru wkoll xi laqgħat importanti fi Strasburgu u permezz ta' newsbook.com.mt se nżommukom ukoll informati dwar dak li ser ikun qed jiġi diskuss fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa fi Strasburgu. Żommu ruħkom aġġornati permezz ta' newsbook.com.mt Kemm fuq dan is-suġġett kif ukoll dwar suġġetti oħra jiena ma fadalli xi ħlief li nirringrazzja ħafna lill-panel għal din id-diskussjoni interessanti, irrid ngħid kellu bżonn il-ġurnata koll il-ġranet tiegħi kollha jibdew b'diskussjonijiet stimulanti eh, ta' dan it-tip. Nirringrazzjakom ħafna, nirringrazzja lil min kien qiegħed isegwina u ngħidilkom il-lodwa tajba.